Pachirongwa chedu chakapfuura panyaya yedu yeukama hwedu vashona takagumisira pana father baba mother amai nevana vavo vana dangwe ravo rinonzi farai mukomana newechipiri musikana anonzi chipo newechitatu mukomana anonzi john negotwe ravo musikana anonzi mariya saka zuva ranhasi ndopatava kutangira ipapa ndopano patinoona vanhu vazhinji vedu tichinetsekana isu vana vechidiki vazukuru vangu imimi kuti kana tabva panana farai apo nana chipo najoni namaria zvinozofamba sei saka nhasi apo tikutaura nepamusoro pevana ivavo vari four the four children kana ndati the four children ndikuda kuti nditaure pamusana pekuti farai uyu nachipo nachipo uyu najoni uyu naMaria uyu ukama hwavo hwakamira sei farai pamusana pokuti ndiye dangwe anenge achiti kuna chipo najohn namaria vanin'ina vake asi anoti hanzvadzi kuna chipo oti munin'ina zvoga kuna john oti hanzvadzi kuna Maria. Hatiti hazvinzwizise pavo. Vese ava Chipo, John naMaria vanoti kuna Farai mukoma. Bhudhi, vamwe vanoti bhudhi, vamwe vanoti mukoma zvichienda zvakadaro munhu asina munin'ina ndimariya sekuti mariya ndiro gotwe saka haana munin'ina ipavana tozobva toti mwari avaropafadza vanava vese vombva vaita vana ah, tisati tasvika kuvana vavo ngatimboendai kuona kuti ivo vava vana maroles avo akamira sei pachishona chedu farai anenge ave kutoonekwa sababa he takes over the role of the father akutoonekwa sababa avo nevamwe vana ava sekuti chipo najoni namariya vese vaduku kuna farai saka vanenge voona farai sababa pane dzimwe nzvimbo tinge tichitomuti samusha farai ndiye anenge otoita anonzi mafamily decisions nababa vake avo farai nababa sokuti farai ndibaba john anobatsira farai sokuti mwana mukomana asi haakurire farai nokuti john mudiki kuna farai pakuroorwa manje toti tasvika panguva yekuroorwa inguva yakaomarara iyoyo nguva yekuroorwa vana vasikana vanenge vazvarwa nafarai nevana vasikana vazvarwa najohn kana vaakuroorwa vanoenda kuna vatete vatete chipo kana kuti kuna vatete mariya kuti vatete uyu ndiye mukomana wangu anda ari kuda kundiroora ana atete ivavava ndovanozoendesa shoko kupi kumusha kuti mwana wenyu musikana vahanzvadzi aakuda kuroorwa asi vachiendesa shoko iroro havango kunyange ari mwana wafarai havangosviki pana farai vanoenda nekuna john mudiki kuitira kuti john aende kunosvitsa shoko kunani kuna farai hairaki that hierarchy has to be re, re, respected panguva dzese vana vano vakomana vanozvarwa nafarai nevana vakomana vanozvarwa najohn vanenge vachiti kuna chipo natete vatete asi vana vasikana vanozvarwa nafarai nevana vasikana vanozvarwa najohn vanenge vachiti kuna chipo namaria vatete kana kuti vakoma sokuti chipo namaria vane mutupo mumwe chete nafarai najohn tongoti hedu ndaana ndlovu ndotondongoshandisa mitupo yangu inini kuitira kuti vanhu vasazoti ndashandisire mutupo wani ndaana ndlovu ava ndaana mandlovu ava inzou idzi saka vana vasikana vanozvarwa umu ndaana mandlovu vana vasikana vanozvarwa umu ndaana mandlovu ava vana ava vatete ava ndimandlovu ava vatete ava ndimandlovu saka vese ava vanenge vachiitana tete kana kuti vakoma maiguru ava ana tete ava they play a very pivotal role muchishona chedu tinovaremekedza kana mwana akaita zvisina kunaka aroorwa zvinonzi ah, hauna kurayirwa dzokera kunani kuna vatete vakurayire kuti unoita zvinhu zvako zvakafamira sei saka vanhu vanri very important ndosaka tichiti chishona chedu tinokoshesa ukama ihwohwo tozobva ivava vese vaita vana vavo tongoti vaita vana vavo iye zvinezvi toda kumbotarisa pamusoro pevana vevakomana vana vanozvarwa nafarai nevana vanozvarwa najoni vana vanozvarwa nafarai nevana vanozvarwa najoni vese vanenge vachiitana mukoma nemunin'ina brothers and sisters hapana zvekuti uyu ndinefi wangu kana kuti uyu ndicousin wangu aiwa vese ibrother kana kuti sister madecisions ava vanotoita akangofanana hazvina basa kuti mwana wajohn kana kuti wafarai vese vanna vakangoenzana saka maequals vese vana ivava vanenge vachiti kuna baba avo baba vafarai namai vafarai baba vajohn namai vajohn vanenge vachivati ambuya nasekuru saka hapana mutsauko nokudaro vana ivava hazvina basa kuti vazvarwa imba ipi yemwana mukomana mukuru kana kuti mwana mukomana mudiki mese muri hanzvadzi nehanzvadzi vana ivava zvakare havagoni kuroorana sokuti blood riri kufamba mumiri mavo rimwe chete rakabva kuna sekuru avo nambuya avo baba namai vari pamusora saka vana ivava havagoni kuroorana kunyange zvikaita sei zvakare vana ivavo vanokudzana chaizvo zvakasimbisisa tozobva todzora hedu vasikana vaya muupenyu toti vasikana vava varoorwavo vaenda kumisha kwavo vakanoroorwa tave nevana vevasikana vana vevasikana vanenge vachiti Kuna Chipo, vana vaChipo nevana vaMaria vanenge vachingoti kuna ana amai ivava vari vaviri amai ndaamai hazvina basa kuti havasiriwo mai vakakutumbura pachishona tinoti kutumbura zvere kuti kutumbura kuopening with a knife but tinoti kutumbura giving birth saka vana vachipo nevana vamariya masisters and brothers vana ivava havagoni kuroorana vari pedyo pedyo chaizvo chaizvo ukama hwakasimbisisa vana ivava vana vese vanoti ambuya sina sekuru kuna namai nababa vevabereki vavo Saka vana vaFarai, vaChipo, vaJohn, vaMaria vese kana vachiona baba avo naambuya avo vakazvara mai vavo nababa vavo vese vanenge vachiti ambuya vana vakazvarwa nevana vasikana vana vachipo nevana vamariya vanenge vachiti sekuru zvakare kuna farai najoni saka muri kuona pana nasekuru vatatu ava pana sekuru baba vafarai baba vamai vavo pana sekuru hanzvadzi yamai vavo saka ava vana vanozvarwa nachipo namariya vanoti sekuru kuna farai vanoti sekuru kuna john vogoti zvakare sekuru kuna baba vamai vavo apa ndopanobva patiratidza manje kuti chii john eh, farai uyu najohn uyu vane equal roles nababa avo vakavazvara pachishona pedu ndokusaka vachinzi sekuru nevana vani vevasikana ava hameno kuti munozvikwanisa kuzvinzwisisa here izvozvo at the same time yeukai kuti ndambokuudze kuti vana vakazvarwa nafarai nevasikana nevana vakazvarwa naJohn vasikana vanenge vachiti kuna Chipo naMaria tete kana kuti mai guru nokudaro ndimai handiti ndimai vakuru vese vana vakazvarwa nafarai nevana vakazvarwa nani najohn saka on the same bracket vana ivavo vakazvarwa nafarai najohn vanenge vachiti kuvana vevana vasikana vanenge vachivati mainini ndimainini sokuti ava vana vana atete machikare edu kuchine nhaka vana ivava ndo vaigona kuenda vachindogadzwa nhaka vachinzi chii ndakunotora mwana waateta vangu mwana wafarai oyo ozoroorwa pakaroorwa ni vatete vake chipo ndonguva iya yavaikoshesa kuti kuita madzimai akawanda nevana vakawanda ihupfumi saka vaindotora mwana wafarai oyourorwa pana, pana vatete vake chipo kana kuti vana vajoni musikana oyourorwa pai pana vatete vake chipo asi iko zvino aiwa that tradition has come to an end hapasisina zvenhaka zvakapfuura kare karezvo zvakatopera sokuti nguva yachona iri kuenda ichishanduka vanhu havachafarira kuita mhuri dzakakurisisa saka ameno mazvinzwisisa here zvanhasi zvanhasi zvatanga kuva a little bit complicated because takuenda kuvana vachipandana ukama vachiita ukama hwavo huchiva pedyo pedyo sokuti vese vanonge vachibva pamutupo umwe chete the same totem zvatakakudze kuti zvinongofamba nedzinza rako kuti totem yako chii unoyera chi aa ndinoyera nzou seni saka ukama hwedu hunenge hwakatenderera kudaro